Так. Бу не э, сыердан сразу саугач та э, сепараторга саласыз. Әйе.
Сепаратка салабыз. Аны бит жылталар инде газда. Иртәнгесен жылытабыз да койнарырак итәбез дә шунда бергә кушабыз да бер шама бер температура була инде ул нормальный. Үткәргә анда койнар сөт кирәкми бит жылы сөт. Парной э, молоко дигән әйбер шул инде бит. Әйе. Ата
Җумый чыгылмый инде, көтүдән кайткан пычрак. Алар койда гына йөрми. Болотода үтерә, ан йөриләр, болотода бит инде анда үлән күп.
Нәрсә белән юас? Э, чиста су белән генәме? Чиста су инде.
Аннан крем сөртәбез. Ага. Как белые люди диясен, кулга сөртәбез бит инде. Шулай аларга да сөртәбез. Бер көнне Нигә магазинга бардым да үземә кулга крем сорыйм да. Һәм әйтә минем сыерга да бирегез. Сыерга да.

Койма баба. Ә менә сөтнең иң э, майлы чагы кайсы кайсы айны була? Җәй көне инде. Ну җәйнең э, Җәй буе. иң майлы. Менә күпме литр сөттән Май күпме чыга, шуның нее бар бит, параметры ма? Мин белмим анларын.
Майлырак, сөт була, майсызрак. Аларын белеп бетмим. Бетмейсең. Әйтелмим.
Өләш бетте.
Әле. Әле бетмәде менә әле. Юк, сөт саву беттеме? Саву бетте. Хәзер моны жуасы бу хәзер.
Сез кайчаннан бирле инде мондый техникага күчтегез? Әйе, аппараттан. Әйе.
Бер ел булды. Тутырганы.
Ама хәзер гел кул белән инде, әйме?

Аппарат та кирәк. Ә боларга нәрсә кирәк менә бу кошларга? Аларга үлән кирәк. Юк, инде синең кырга килгәннәр алар. Үлән сорап түгел.
Бүле кирәк. Ашарга сырыйлар. Иген кирәк.

Аннан агротехнология теге булды. Хәзер инде тагы переименовали аны ниндидер хозяйствога. Хәзер тоже әз генә ниләре бар инде. Ну, маллары да бар әз генә. Басуларны да чак кына чәчтеләр. Кешеләр эшләми анда. Эшли эс, эс. То есть элеккегечә совхозда ул Юк, анда кешеләр юк инде. юк. Әле менә ерак түгел генә безнең тегендә юл кырында комплекс свиноферма төзи башладылар. Сез эшсез калдыгыз инде, әй бит, акчасыз калдыгыз. Эшсез, школны яптылар. Школны яптылар да менә школда да школда поварым, ул аны тоже нитерделәр. Бетте. Ә халык ничек яшәргә тиеш сезнеңчә? Алдагы көндә. Маллар белән яшибез инде, маллар белән. Маллар гына түгел, менә эш булмагач, колхоз, совхоз. Ну, яшьләр менә

Надежда юк түгел, бар.
Ну, авылыгызда картлар күп.
Большинство пенсионер.
Яшьләр шулай итеп китеп бетәләр шәһәргә. Керенә.
Эш булмагач.
Ну, кайбер яшьләр бар, ул даже йорт салган яшьләр бар, э, нитеп менә э, элекке совхоз йортларын төзе- э, нитеп э, терелтеп диярсең, орулап. Былай ташланган йорт юк бездә. Ну бит акча юк эшләргә. Ну ул әлегә чаклы югые бит ул. Менә былтырларны бар әле, быел менә нирәк. Эш әзрәк кешегә. Былтырларны еще бар әле. Совсем да бетеп бетмәде бит әле, бар әле әзгә. Игене дә әзгенә булыр дибез. Ну сезнең инде үзегезнең э, сылы фермерское хозяйство Умартагыз да бар, нигез дә бар. Үзегез эшлисез инде кул, кулдан килгәч. Ә бит кулдан килмәгән кешеләр бар. Алар ничек яшәргә тиеш? Ансын инде белмим инде, алар үзләре беләсен. Лилия әни техникумны бетерде. Ну менә Лилия бит инде авыл кызы булмаячак. Аның эше дә, ни дә крупный населенный пунктта эшләячәк бит инде авылда юрист буларак кем кемгә нәрсә эшли әле инде ул?

Как-то бер ишеттем дә мин аны. Лелькам әйтәм, давай бу өчен. Барсы да җыелгач, мәйтәм, җырларсың. Мәйтәм, все в шоке будут, мәйтәм. Теге Шамил, Гульнара, Артур, барсы да кайткач, мәйтәм, җырларсың. В шоке будут дигән инде. И так и есть.
Серега, молодец.